û bêhed şikrê te dikin, ne hewce ye ku tu mexlûqekê din biafirînî. Allah Celle Celaluhu ferman kir, Ez zanim çi dikim, tiştê hûn nizanin ez dizanim. Allah Hezretê Adem ji axê a firand, şekil û şemalekê delal û xweşik dayê, bû mirov û pêxemberê yekemîn. Xwedê navên hemû tiştan fêrê wî kir, Piştî di navbera melekan û Hezretê Adem de pêşbirkek çêkir. Xwedê ji melekan re got ku hûn di dawa xwe de rast bin dehadê navê van tiştan bibêjin. Melekan got, Em te ji hemû kêmasiyan pak didêrînin. Ji bilî tiştê te hînê me kiriye em tiştekî nizanin. Tu elîm û hekîm î. Tu çi bikî bi zanebûn û bi hikmet dikî. Piştî ku firişteyan nav û wezîfeyên tiştan nizanbûn, Xwedê ji Hezretê Adem re ferman kir, navê van tiştan ji wan re bibêje. Hezretê Adem navê hemû tiştan bê kêmasî ji wan re got. Xwedê ji melekên xwe re got, Qey min ji we re negotibû ez xeyba erd û asîmanan û tiştê hûn eşkere dikin û bi dizî dikin dizanim? Piştî ku melaîke têk çûn, Xwedê ferman li wan kir ku ji Hezretê Adem re herin secdê. Ango, bizan bin û qebûl bikin ku Hezretê Adem ji wan çêtir û xweşiktir hatiye afirandin. Xelîfeyê rûyê erdê ew e. Bêhtir esma û sifatên Xwedê dide nîşan. Piştî fermana Xwedê, ji bilî Îblîs, hemû melaîket ji bo Adem çûne secdê. Serweriyê Hezretê Adem peşîrandin. Lê Şeytan quretî kir, xwe mezin hesiband, ji Rebbê xwe re got, Te Adem ji axê xulqandiye, min jî ji agir. Yê ji agir hatiye afirandin, ji yê xweliyê hatiye xulqandin çêtir û xêrtir e. Ez ê çawa jê re herim secdê? Ji ber Şeytan bi ser xwe ve çû û asiyê emrê Rebbê xwe bû, rezîl û riswa bû. Piştî ku Şeytan ji huzûra Xwedê hat qewrandin, ji Xwedê xwest ku hette roja qiyametê wext bidê. Xwedê vê daxwaza wî qebûl kir. Ji xwe ji bo ceribandina mirovan hikmeta Xwedê jî vî dixwest. Şeytan ji Xwedê re got. Ji ber ku te min da cezakirin ez ê li ser rêya musteqîm rûnêm. Piştî ez ê ji alî pêş, paş, çep û rast nêzîkê wan bibim. Nahêlim îbadetê te bikin, ez ê wan her daîm bixapînim. Tê bibînî ku piraniya mirovan ê şikrê te nekin. Dûre Xwedê ji Hezretê Adem re got, Tu û jina xwe li cenetê bisekinin, ji nî'metên bihiştê bixwin, vexwin, li kêfa xwe birênin lê zînhar nêzîkê vê darê nebin. Ev dar ji bo we xedeqe ye ku hûn jê bixwin hûnê hûn jî bibin ji zaliman. Lê îblîs rehet nedisekinî. Weswese diavêt qelbê wan, ji wan re bi navê Xwedê sond xwar û got, Ev dara qedexe an ji bo hûn bibin du melek an jî ji bo ebediyetê ye. Bi vê awayî Adem û Hewa bi hîle xapand. Wisa kir ku Hezretê Adem û Hewa ji darê tahm kirin. Çawa fêkiyên darê qedexe xistine devê xwe ji hikmeta Xwedê cilê wan hate xwarê, tazîman. Xwestin ku pelên darên cenetên ewretê xwe biveşêrin. Di vê navberê de Xwedê ji wan re ferman kir, Qey min ji we re negotibû xeberê Şeytan nekin, ew ji bo we neyarekî eşkere ye. Hezretê Adem û Hewa ji ber xeletiya xwe gelek poşman bûn, xwe avêtin Rebbê xwe û gotin, Rebbê me, me neheqî û zilm nefsa xwe kir, ku tu me efû nekî, ji gunehên me nebiborî Û rehma xwe li me nekî em ê bixesirin û ziyaneke mezin bikin. Xwedê Celle Celaluhu ji ber asiyê emrê wî bûn berda wan û neyarê wan şeytan, wan ji bo hiştê avêt dinyayê, paşî Xwedê Hezretê Adem hinek peyv jê re şand, toba wan qebûl kir, ji wan re got, Hûn ê heta demekî ser rûyê erdê bimînin. Hûn ê li wir bimrin, hûn ê dîsa li wir sax bibin û ji bin axê derkevin. Allah Celle Celaluhu piştî ku serpêhatiyên Hezretê Adem ji Pêxemberê me Hezretê Muhammed re sallallahu aleyh wesellem wehy kir, ji hemû ademîzad re wisa ferman kir. Ey benî Adem! Ji bo hûn ewretên xwe dadin û xwe bixemlînin me ji we re cil şand. Lîbasê teqwayê yanî ku hûn xwe ji gunehan biparêzin û xwe bi xêran bixemlînin çêtir û xêrtir e. Ev ên ha delîl û ayetên Xwedê ne. Hêvî heye hûn bifikirin û îbret bigirin. Ey zarokên Adem! Îbret bigirin, Şeytan çawa dê û bavê we xapand û bû sebebê bêcilbûna dê û bavê we, bila we jî wisa ji rê dernexe û nexapîne. Şeytan û qebîla xwe ji cihê hûn we wan nabînin we dibînin. Me Şeytan ji bo yê îman bi xwe dê neaniye xistiye yar. Dema ew kafir tiştekî xirab, bêedebî dikin dibêjin, Me bav û kalên xwe wisa dît. Em li pey şopa wan diçin. Ji xwe Xwedê bi vê awayî emrê me kiriye. Ey pêxemberê min! Ji wan re bibêje, Allah Celle Celaluhu bêedebî û fuhşiyatiyê ferman nake. Qey hûn tiştê Xwedê emr nekiriye dibêjin, Hûn çi qewmekê xirab in! Xwedê rastî û edaletê emr dike. Ey zarokên Adem! Kengê hûn çûne secdê, ji dil û can ji Xwedê re dua bikin, jê bixwazin, jê re şerîk çênekin. Xwedê serê pêşî we çawa çê kiribe, dîsa hûn ê wisa vegerin bal Xwedê ve. Ey benî Adem! Çi wextî hûn herin mizgeftê cilên xwe yê xweşik li xwe bikin, Bixwin û vexwin lê îsraf nekin. Bêjek Xwedê ji yê îsraf tike hez nake. Ey ademîzad! Kê ji Xwedê bitirse û xwe rast bike jê re ne tirs heye ne jî xem. Yê delîl û ayetên Xwedayê xwe înkar bike û xwe mezin bihesibîne ew dê bibin ji ehlê agirê dojehê, dê tê de daîmî bimînin. Belê qiseya Hezretê Adem wisa bû, Ey Rabbê me! Çawa piştî toba bavê me Hezretê Adem û diya me Hezretê Hewa te bi wan bexşand, me jî efû bike. Ji gunehên me bibore, lê dijî şeytan û hogirên şeytan alîkariya me bike. Piyên me neşamtîne